Hello, CTL Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Nai hrawng cu kan van in hmuh lonak a sau ngai le video ser hi studio khan te hna ka neih ve lo caah hin a caan pek ngaingai hau ve caah video hi fawizaang tin ka van ser khawh tawn lonak si. Tutan video ah van chim ka duhmi cu Atu chun ah Pty nih an van cawngiami cu zeidah a si kan ti si ahcun unlimited Facebook page ti si. Mah cucu a kan a tat um loin chun he zan he hman khawhmi data pack a si. Voidang an kan pek tawnmi ahcun zan hleikhat in zinglei pasarih tiang lawnglawng kha hman khawh tawn a si nain atutan an kan tuahpiakmi tu cu chun nitlak zan khuadei ni sarih chung bak kha a kan atat um lo tein hman khawhnak ding kha hi stay hum kala ah hin an van kan ser piak mi sa zapi nan sinah a thei lomi kan tam lai ca van in theihter chin hna ka duh mi si ma cu a miak ngai ngai facebook ca long long ah se ve le MPT sim kat amang mi po po ni chun hi ni sri chung man anga mi te unlimited facebook data phek hi kan chok ve ding ah hin na chok ve ding ah for ka van du min ha asi Zetdah dih kan ti si ahcun za sarih le sawm sarih le fang sarih lawnglawng dih a miak taktakmi si. Khoika lawng dah cawk ngah lai kan ti si ahcun amah MPT application MPT for you timi application na neih lawnglawng ah khin makhi lawnglawng khin cawk khawh a si lai. Macucu a cawk ning a cawk ning kha aa a hnu deuh ah ka van chim ṭhan te lai. Lemma cu Facebook mi hi kan cawk tikah teh zei pawl hna dah zoh khawh hnga kan ti si ahcun a pakhatnak cem ah video in live thlah khawh si. Cun video zong zoh khawh si. Cun messenger in kan chim si ahcun voice call zong in i auh khawh si i video call zong in hman khawh si. Phundang kan chim si ahcun atu i phaisa i kan hman ning bantuk te hin hman dih kho sem ah za sarih le sawm sarih fang sarih hmang te khan cucaah cun a miak taktakmi si. Le makha pinah khan zeidah a ngah kho rih kan ti si si ahcun Facebook in link kau chin dingin an van pekmi zong khi link van hme in khi vialte zong kha Facebook link dang zong a lu in rel khawh a si ṭhiamṭhiam. Khi vialte kha 24 hour in a ngah dih caah mah hi video hi zapi kan theih dingah ka van sermi si. Cun kan zulh dingmi mah hi kan cawk tikah kan zulh dingmi sikan pawl um rih hoi mu cu zei pawl hna dah si kan ti si ahcun atu ka chim cang bantukin hi MP3 for you application te lawng in cawk khawh si. Cun A tatṭan hi ni sarih lawng si. Makhapurumu singkahlah hi atu October thla ni nga in October thla ni hleikhat tiang lawng si. Cucaah cun ni sarih chung te lawnglawng kha caan a ngah caah mahka kha atu hi video na zoh khawh bak hin MPTC hmangmi na si si ahcun caw ve colh law Tuah ve colh law Facebook ahcun duhtawk in video zoh khawh le duhtawk in i chawnh khawh ko a si ko caah khan hi ka video na zoh khawh hin cun an PTC hmangmi na si ko ahcun na caah hlawknak tampi na hmuh la ti zumhnak ka nei. Cu khawh cun na cawkmi a tatṭan a dih hlan ah a thar cawk khawh ngah lo. Na cawkmi a tatṭan dih lawngah cawk khawh a si. Macite cu sikan an van sermi si le na sarih chung kha tat ṭan dih lai lo caah na sarih dih hnuah khin cawk ṭhan hau tinak khi va si hnga le na sarih cung pi cu tat ṭan zong cu puru musing kala zong cu va dih cang le zei chim a um ti lo cucah cun hi video na zoh bak hin caw colh ve ti kha sawm kan duh hna zeitindah kan tuah lai kan ti sisi ahcun a cawk ning cang tu cu application for you application kha download na lak lai i na van on piak hnuah Hika video ka van piah ning tihin video ka van piah lai ma cu video ning tein van zoh ti ka sawm kan duhmi hna si. Hi video zohtu vialte nan zate cung lunglawmnak tampi ka nei. Bye bye.